Tu ini datai baru mai ke kitai buah rambai ayam nyawa nunggu lemai. Nyirap ke kita seringkap genap buah mawang ngambi bela ampit nyepi mimit enda masai ke nadai. Selamat ngamat penatai petang ngilu iku mata bala ucuk. Lemai tu ini deka ngerendut siti jerita dipedua Ayul ngagai kitai ba ruai ditu au. Jerita tu enggi siku ucuk ti dipedua iya ba messenger admin Iban lalu Diketam ayuh baru laban mayuh biran lenggam besuran. Balat besurik macham leman. Jerita iya ngenang siti injin getah baruh rumah ba kebun sida ilmu nya. Menua Uchuk tu ari keti Basung pia ku tuda tuai. Bisi orang Sung kini ba ruai kita di Tau Chau. Enti bisi uji kumin bisi Uchau au. Jerita tu nyadi urung iya taun semilan belas semilan puluh tujuh tauka semilan belas semilan puluh lapan pia meh ku Tudeh tuai maya iya agi sekula ba pom tiga. Lebuh maya kemisi iya agi belaluh baka leka asi dalam sampau sepengudah gawai, dia deh ulek. Nama karung aja nyau chau. Dibai apai enggau inai iya nangkal getih ba kebun sida. Kurang lebih dua jam pia meh. Mudi ai ke tibas ari rumah panjai sida ulak. Datai ba langkau kebun, sida tiga penberadu ke utai betepaska tikai kerupuk ti kamah laban tai kusing. Enda berasai, hari pen udah manggai mata panas pen benung manjak punjung aji. Indai ulek pen buai ngintu pemakai. Sadin undang dua put bai indai ulek kena ia ngulai sabau buah celau. Tembu neko ke berang, apai ulek pen nurun ke tanah matau pun getah nelok pun getah ti udah tau ditangkal. Ulek pen lalu nyengkau ginti sipat ia. laban ke deka nyipat ba penyangkai. Tang mena mukai-mukai, lebuh tudah tuai benung niki tangga, dia dia bisi ninga munyi orang ngangau munyi tu. Jimat ucuk. Munyi ni tuai orang ari baruh rumah kebun iya. Langkau sida ulek tau dikumbai kitai rumah laban tampin iya besai. Pia mega bisi pangking dua iti, kebuah pia kebun sida ulak chukup besai uchu. Ukai semina getih aja bisi ba kebun tang macham meh leman buah bisi. Ada malik kenyit tu datoi ulak ngagai tunga orang ke ngangau kia ari baru rumah. Tang meh nadai ga tudah tuai meda orang. Semina. Siti lanji sintung injin getah sereta keresa bukai mega ti bisi dipeda Ulak. Meda baka nya, nadai ke tudah tuai Ulak kiruh endar. Salah dinga iya kini pia ko Sagam anak ati tudah tuai datai ba penyangkai perau, Ulak pen lalu nginti. Belut sigi udah ditumbak iya dulu bai iya ari rumah. Baru terengkah semua ko jako mata ginti tudah ulak. Dalam ai peda ada bechuk bawa ginti orang empu jamah tengadah. Meda baka nya ada sipat ke ginti peda ada begitang tengadah siko jelan iya pemesai. Kira iya sepenempap orang besai tuai meh. Kangau ke kaban belayan deh asuh sampal datai majuh gintik aku. Pia ko tudah ulek bejako kediri. Tengadek nya tadi pen lalu disimpan iya dalam raga. Kait ke iya baru empan ba isi gintik lalu sipat ke iya ngagai benung lubuk. Serak tu, lama ke lapung gintik tudah tuai enda ke kebut. Bisi ke kebut. Tang nya pajuh buntal kenu ku tudah tuai. Enda tan belut laban buntal ku tudah tuai. Sejam semudah bulih tengadik tadi. Ginti ulek nadai ditegu ikan sekali. Agi latung menua tu pia. Pia ku tudah ulek muchau kediri. Meda nadai ikan makai ginti. Ada mulai kediri meh tudah tuai. Tang mena mukai-mukai. Benung tudah tuai nguyang deka angkat peda iya injin getah tadi regah-regah ba belakang iya. Tebelengka sarang umpan put sadin pegai tudah ulek. Baka ni deh tau datai ba tebing ai baka tu? Enda patut ga deh nya bebelat, pia ku ulek bejako kediri. Alit amat ati tudah tuai meda ulih inyin getih nya tau bejalai kediri ngelawa iya ba tebing ai. Enda berasai adeh nyerengat ngulu pegu tudah tuai ulih. Nadai mayuh runding iya pen ngesan inyin getih nya tadi pulai ke rumah kebun lalu disandihka iya ba kaki tangga. Datai ba dapur. Ulak lalu ngintu tengadak ulih iya ngintik tadi. Udah nya lalu di pelepuka tudah tuai ba minyak kachang dalam kali. Indai ulak nadai agi dalam rumah udah nitih ke apai ulak ngagai junggul kebun getah. Sepengudah tengadak mansau Bai tudah ulak pansut ari dapur ngena pinggai seputi lalu duduk ba pala tangga. Baru sekali meh tudah tuai ulak nyuap isi te ngadik. Peda iya injin getah udah nadai agi ba pala tangga. Enda patut apai enggau indai ngambi injin getah ke junggur ke atas. Pia ke ulak jako kediri. Meda baka nya, ginau-ginau mata iya ngiga injin getih nya nyangka bisi bebelat baka tadi kenu ku Tudah Ulak abih utai ba tengah laman Segining nya. Nadai agi meda injin getih nya. Tang lebuh iya nilik ke baru rumah, dia Tudah Ulak pen ada tekenyit. Tebelengka empingai seputi Tudah Tuai garing-garing tengadik ba kaki tangga. Injin getah sida ulak udah ba baru rumah endur iya selama. Ada ke mai pala ulak spek iya. Bulu pegu pen ada nyerengat. Meda injin getah nya majak nemu minah kin kiau. Ada belanda meh tudah tuai ulek ngelawa apai enggau indai iya ba jungul kebun geteh. Enda ba apai enda ba indai tudah tuai ulek ngerari ke diri nuju apai enggau indai iya. Meda ulek nyau puchat anak mua, apai ulek pelalu nanya iya. Nama ulah deh bekenyau ulah. Tudah ulah nyau alik kediri nyandih ba pun getah. Nyau kelama baru tudah tuai nyerita ngagai apai seduai indai iya. Tuchum aja apai ulah ninga jerita anak bujang iya. Indai ulah enda munyi aja. Tembu meresa pun getah sida tiga pen mulai kediri ngagai rumah kebun. Mata tudah ulai agi ga gining merening ke baru rumah iya. Agi ba endur selama ga injin getah nya tadai. Jam pe nyau ka pukul enam, beruman nindah ulai nyedia ke pemakai sida menyanak. Tembu semua, sida menyanak pan lalu ngintu diri. Tembu sida tiga iya majuh ari penujan naka iya pemangat baka ke diruruh. Tumu sida sebuat ngedang belakang urung iya jam pukul semilan tiga puluh. Ulak ba pangking siti, apai enggau indai iya bebila besai ngulih kelantang. Ari ke ujan terai-terai aja enda bangat. Enda berasai mata ulak penelap tang enda mukai-mukai. Ulek te dani maya dini hari. Ari ke ujan sigi udah ngetu maya nya. Ulek nilek jam belengan kiba iya. Peda iya jam sigi udah pukul empat empat puluh empat minit dini hari. Meda agi tumu pejam ke ulek baru agi mata tudah tuai. Tang mena mukai mukai. Iya bisi ninga orang nginjin getah ba baru rumah. Munyi orang nginjin getah nya betua-betua ari tunga baruh pangking endur iya tinduk. Pala ulak pen asai ke kemai. Bulu pegu, bulu jari, bulu kaki iya pen ngerenjang magang. Iya nemu utai ti didinga iya nya sigi antu. Nadai mensia bangat ngemagas nya nginjin getah bangat ngenumu nya. Ada enda che chameng tudah tuai ulek pansut ari pangking ngelawa bilik besai nuju apai seduai inai iya. Nyentuk ke pagi meh tudah tuai ulek enda ti nuak malam nya. Munyi utai sebelah baru rumah. Enda ibuh tanya kenu ku tudah tuai. Macham aja munyi. Ni ke munyi orang nempap sintung? Ni ke munyi orang berandau ke dumu enda temu leka? Penakut enda ibuh tanya ke ulak asai ke deka nyabak tudah tuai. Engkukuk manuk baru munyi utai ba baru rumah nya senyeman. Dulu indah ulak angkat dani lalu ngintu utai ba dapur. Ulak pen lalu ngelauk inai ba dapur. Meda pendiau ulak. Nyau chelum mata bai buntau. Iya pun lalu bejaku. Sigi baka iya nyanik. Keresa, keresa lama maging sebelah baruh rumah nya. Antu Temawai ke didinga dek semalam-malam nya tadi. Pia ku Indai Ulek. Kebatang bendar. Indai Ulek pun ninga munyi tai bebaruh rumah. Tang iya enda kiruh. Te beringgas tawas tu mu apai ulat nurun ke ai. Angkut ia ke ai maging ke engka kereban penyimpan ba baruh rumah lalu dituchi ia beresi kirah ia ba penai. Injin getah pen dituchi ia deka muai keresa lama baka nya tang sayau ga ia meda. Udah tembu dituchi. Apai ulek pun lalu nyimpan kereban nya tadi. Bepun ari nya, nadai agi meh munyi utai nyelai sebelah baru rumah iya. Ni bela uchu jerita injin getah ba baru rumah kitai baka ke malam tu, Abi? Ila ini ngemaika bala uchu jerita ti baru au.